Ac'hanta penaos 'mañ kont ? Bremañ diouzhtu hor video a vo kentoc'h evit an deraouidi met pas hepken a c'hallo servijout ivez evit evit tout ar re zo didezhe gant gant sistem Londrez. Ha neuze ar pal zo diskouez deoc'h penaos e c'haller kregiñ hor barzilhenn ur seurt ur seurt digoradur anvet sistem Londrez evit kregiñ gant ar re wenn. Setu vez kroget vez kroget gant D-pevar. Neuze petra eo ar pal kregiñ gant D-pevar a-benn ar fin eo kontroller ar c'hreiz aze eo kontroller ar garezenn-se e verr-prej da lakaat da vont maez pezhioù zo da skouer an eskob. An eskob a c'hall fiñval e F-pevar e-giz ma vo er sistem-mañ pe e Gepem evesho. Ret eo kompren a-walc'h e arabat kregiñ ar partiennoù mod-se hein. Setu, gant H-pevar 'vit klask da lakaat maez an tour, kar ral a wech e vo ral a wech e ray mat un dro. N'eo ket 'met an enebour c'hoari D-pemp ha goude 'hallimp ket c'hoari tour H-tri ken. Hendall e vimp debret, vimp tapet gant an eskob-se. Mat. neuze, hopal, ar sistem a zo kregiñ gant D-pevar. Alies e vez c'hoariet depemp gant enebour ma vez ket ma vez c'hoariet trawalc'h gantañ n'eo ket strikt peogwir e c'hallit atav c'hoari da memes taolioù tamm pe damm hag aze Eskop F-pevar a zo taol kentañ neuze sistem Londrez. Neuze petra eo pal ar sistem-se zo diorren an eskob dija ha a-raok ma vije serret e diabarzh chadenn e bezhioù gwerin. Lakaomp hon dije graet Etri da gentañ. Aze e vije en em gavet stanket en ur mod gant e bezh gwerin dezhañ, ar pezh n'eo ket pezh glask a ra. Setu eskob F-pevar. Ha war-lerc'h e tiorrimp hom fezhioù da gentañ ar c'hezeg ha war-lerc'h an eskob. klasket 'vo kastelliñ hag e anv ur blegenn solut a-walc'h. Setu se n'eo ket un digoradur lec'h ma vor gouez da drec'hiñ an enebour e-ugent taol, met war an dro all e c'hallit derc'hel pad pell-pell a-enep an enebour zo kalz kreñvoc'h. Me pa vez c'hoariet se a-enep din, pa vegn gant ar re zu, met mizer bep tro peogwir e ouien e vo hir a-walc'h evit trec'hiñ an den n'eo ket ken barrek eo me da skouer. An eil tra zo mat gant ar sistemoù eo e vez nebeutoc'h a labour, da lâret eo an digoradur boaz, ret eo en em azasaat ouzh ur pezh ra an enebour. Aze evel just ranker sellet doc'h ar pezh a ra, met boaz cheñcho ket kalz o mod d'en em ziorren, o mod da fiñval ho pezhioù. Setu a lakaomp e vije graet mare gefc'hwer gant an enebour. Etri, poellek, sepam. aze diwallet, ar santimant hon-eus e c'hallomp debriñ ar pezh-se, met peurliesañ e ranker mirout DPVAR an hirañ posupl. Hirañ posupl a-hend-all vo a-hend-all war e voe ma ro vont da goll ar reizh aze ha n'eo ket pezh glask ker ober. da skouer ma tapan e sepem aze, e c'hallo aezaouañ ar re zu debriñ en-dro pe-se gant e c'hwec'h da skouer, a lamma warnañ petamant ronez A pemp hag ober berr ha debrinhañ war-lerc'h. Setu 'vez miret ar pezh eo bet pevar, neuze moarvat ho peus derc'hel soñj eus ar eus ar pezh eus ar pezh hon eus hon eus lâret diouzhtu, gallout a rimp diorren gant Cetri. Setu aze e vez savet an tri c'horn. Pezhioù gwerin, solud a-walc'h, n'eus nemet bedaoù zo gwan, diwallit a ray bedaoù. Hag e ster d'an enebour tagañ ac'hanomp evit ar poent pa'z eo difennet pep tra. Marc'heg serc'hwer, osperz egile. Marc'heg dedaou, setu. Amañ 'oa egarezenn forzh penaos ha ne servij da netra lakaat 'nañ e A3 war ar vort aze e vije keler ket mat. Ha da skouer, ne imp ket ha ne imp ket da da heul an holl variantoù met aze ma vez c'hoariet e-c'hwec'h, marc'heg-eftri, eskob dec'hwec'h ha e c'hallit debriñ ma karet pe mont war-gil gant an eskob. Hag ur wech ma vije debret amañ. eo e c'hallfer addebriñ gant ar pezh gwirionez-se, pezh 'rofer deoc'h-c'hwi hor golodenn digor 'vit un tour, pezh n'eo ket fall ma faotfe deoc'h tagañ war-lerc'h hein, ar pezh gwirin-se da skouer lakaomp en dije graet ar c'hastell o enebour. Ha setu e klaskomp en digoradur-se da vat klask kontrolliñ mat ar garazenn-mañ. Ar garazenn E-pemp a zo unan eus ar re bouezusañ. Setu ma vez arabat leuskel an enebour c'hoari E-pemp. Aze gwellet a rit ne c'hall ket c'hoari E-pemp ha ma, ma tibab c'hoari E-pemp sur fazi. Kar aze e tagomp-ni teir gwech hemañ padal ne difenne nemet div wech. Setu kollfe ho pezh aze e tapfemp. forc'higell, debret en-dro, debret, ha ma vez debret pep ta hag e kontit ar pezhioù e welit mat bremañ chom teir fezh ganeomp ha div bezh gant enebour hepken setu hon eus ur splet bras a-walc'h dija ma vez graet se gantañ setu arabat e c'hallfe ober e pemp en da fin hep koll tra pe dra marteze e c'hallfeont debriñ e dp war a-wechoù Je n'eo ket ur gwall afer kennebeut ha peurliesañ a lian ac'hanoc'h da da zebriñ en-dro gant ar pezh E amañ. Mod-se e vo digor kolonenn an tour. Aze hon eus ar santimant on eo gwan ar roue met n'eo ket ha buan-kenañ e vo kastellet gantañ war-lerc'h eskob Detry pe eskob Gepemp ha kastelliñ an dro. Ha setu e c'hallimp lakaat hon tour e-unan pezh vo ket fall. setu bremañ emañ o vont da adwelet ar sistem-se ha da welet ennoz penaos 'rafe treiñ ar partiennoù en ur sellet ouzh ur bartienn, ur bartienn verr. Miniatur giz ma vez lâret en galleg etre Johnson ha Christiansen. Setu klask a rin mont tre an taolioù e penn-kentañ gorrek a-walc'h, hein. Ma peus ezhomm sellet en-dro ouzh ar penn-kentañ grid-grid ha evit pleustriñ war an digoradur na zisoñjit ket klask c'hoari ur bern blitzoù pe ur bern partiennoù prim. se zo mat evit klask derc'hel soñj tamm-tamm, ha klask adober hoc'h-unan. Ha n'eo ket sellet hepken, met adober hoc'h-unan war an urzhiataer pe war un dablez echedoù wir ha an taolioù. Setu D pe war. D pemp. Eskop F pe war. Système Londres. Marc'heg F c'hwec'h. E tri. prest da ziorren an eskob ha da zifenn ivez. E c'hwec'h, Setri, eskob e seizh, marc'heg d'e daou, setu aze e virom ouzh ar steuñv war raktreset, an tric'horn a-biañsoù, lakaat mezh an eskob, ha lakaat ar marc'heg d'e daou. Kastell-Bihan eus perzh Eurezu, ket a rit n'eo ket tre an urzh 'oa bet tapet a-raok met ne cheñch ket ma ma vez cheñchet an urzh gant enebour ne cheñcho ket hom urzh d'hon hini n'eo ket n'eo ket strikt. Goude-se e vo ret lakaat ar marc'heg devant maez pe an eskob, setu gallout a rimp ivez cheñch an urzh ha dibabet 'neus amañ c'hoari eskob Detri. Sepam, setu aze e c'hallomp debriñ hañ. Daoust hag-eñ ur mennozh mat neuze debriñ nañ ma laoskodoc'h div eilenn? Ennañ n'eo ket ur mennozh mat-vat kar ma vez debret e vez kollet aze hon-fezh gwerin ha faote deomp gwareziñ just a-walc'h evit kontrolliñ mat an div garezenn-se hag ar c'hreiz. Setu 'vijemp addebret, 'vije ket mar humilde na 'vije ne gollfec'h ket 'balamour da se, met memes tra 'vije ket an taol gwellañ. Setu etac'h da ziorren e bezhioù, marc'heg F tri, marc'heg C c'hwec'h, ha get 'ta diouzhtu d'ar garazenn E-pemp. Setu ur wech diorret ho pezhioù mod-se alies pe vez pezh zo mat oc'h zo lakaat ar marc'heg en-kreiz aze ha difennet eo setu n'eo ket strik ma vez debret ha kregiñ gant dagadenn. Meur a steuñv a zo, met pezh a liañ ac'hanoc'h d'ober a zo just a-walc'h mont war-zu uh, mont war-zu uh, ar roue, mont war-zu ar c'hastell-bihan, evit ma c'hallfec'h tagañ ha lakaat gwaz war hor enebour. Kar muioc'h a chañs ho peus da c'hounit mod-se, uh, dreist-holl pa vec'h e kregi. Ma vec'h just e klask gounit ho pezh gwerin, benn-fin e c'hall e c'hall padout uh, pell war ar parti. Ranez pe c'hwec'h? Ho sperzh a rez-tu? Neuze aze diwallit ha taget vez bet-daou? Setu un taol aes 'vit difenn bet-daou. Hep gwanat netra, tour bet unan. Setu, gwir eo n'eo ket gwall virvidik un tour a- aze e-lec'h m'emañ, met an an- an itron n'eo ket na ket hein. Setu eo n'eo ket ur n'eo ket ur gudenn. Tour de Heiz. Ha bremañ daoust hag-eñ e c'hallit 'n em soñjal war ho mod da zerc'hel amañ da gaout ur steuñv bennaket da lâret eo meur a daol war un dro hep debriñ netra met just evit lec'hiañ e bezhioù, evit derc'hel gant hon zagadenn. Ma laoskan deoc'h pemp eilenn evit ehanañ ar video. Setu bec'h alomp c'hoari ronez F3 da skouer. Hag an taol-se da betra servij ? Gallout a ray ar ronez dont goude e H3 ha neuze e vez taget poeñchoù gwan plegenn Arezu, poeñchoù gwan kastell Arezu. H6 aze a zo difennet div wech evit ar poent, met tamm-ha-tamm e klaskimp skarzhañ marc'heg-se ha neuze, kredapl. gant hom diwezh, debriñ H6 hag ober ober lamm d'ar roue kredapl. Gallout a raimp ivez kastelliñ, setu ma faot deomp, ha lakaat an tour da vont war-jeu war-lerc'h, en ur c'hoari tour e-unan. Met gallout a raomp ivez, keit ma vez serr ar c'hreiz, laoskel hor roue en kreiz, peurliesañ e arabat deoc'h hor se laoskel ar roue 'ba kreiz dreist-holl pa groger ma vez digoret an traoù, met ma 'z eus kalz piañsoù serr, da lâret eo n'eus ket bet eskemmet o bern pezhioù gwerin, aze e c'hallit leuskel ar roue en-kreiz pelloc'h. Eskob Deseiz bet c'hoariet Osperzh eur Ezu, Ronez Achtri, Tours e Eiz, ma setu ha n'eo ket aes kavout un dra talvoudus-kenañ d'ober Osperzh eur Ezu, da nebeutañ klaskont o lakaat o fezoù 'ba jeu. pezh peus na ket fall. Hag bremañ, bremañ, ar peseurt mod emañ o vont-ni da skarzhañ ar marc'heg-se a zo un torr-penn en gwir-se hein. Aze emañ an dalc'h bennafi na skarzhañ ar marc'heg. Daoust hag-eñ peus kavet un tu bennak d'en ober? Ma, marteze zo peus soñjet e daou zoare, pe tri doare zoken, ha tagañ gant an eskob, lakaomp e tagchenañ gant an eskob, aze e ouian ket petra e vije c'hoariet gant gant ma enebour, e c'hallfen debriñ, ha debriñ goude-se e H6 gwedarit p'emañ difennet ma rouanez gant an eskob. An doare all d'ober a vije lakaet ar marc'heg e g-pevar. Setu gant ar memes soñj da eskemm anezhañ. Me an doare gwelloc'h c'hoazh deoc'h a zo lakaat pezhioù nevez da vont maez 'ba an daganenn. Kentoc'h evit lakaat da gilat pe adimplij reoù zo 'barzh dija, klask lakaat reoù nevez da vont 'ba ar jeu. Ha setu aze n'eus bet c'hoariet g-pevar. Da beta servij emañ evit bountañ gepemp, bountañ gepemp, skerzhañ hemañ ha neuze e c'hallimp tapout e hachez war-lerc'h. G-c'hwec'h. Ya, Polegoar, jen maniche graet an dra all, hein, gwelet a rit, lakaomp 'nije tapet aze, mije bountet gepemp, ha ur wech c'hoarier ma- ur wech c'hoari- c'hoariet marc'h e eizh gantañ e vije bet vije bet kollet diouzhtu war-lerc'h Ronez ha seiz, roue feiz, ha ronez ha seiz, lamm da roue. Ne c'hall ket achapiñ. N'hall ket tec'het tamm ebet. Setu neus c'hoariet Gec'hwer, evit stankañ beskelenn ma eskob, evit stankañ an diagonalel. Marc'heg F3, kas ho pezh ouzhpenn. Sedap D pevar, aze soñj peus peseurt mod 'vez adtapet boaz? Boaz e vez tapet un dro gant ar pezh-se. Setu pezh zo bet graet amañ. Perak? Malakom e tapfe gant ar pezh-se e tigoran e tigoran linennoù ha beskelennoù evit ma enebour ha neuze e laosko chañsoù enep-c'hoari. Aze e laoskan ar garezenn-se. Gallout a ray ober bec'h. Pe amañ ivez. Gallout a ray klask mont e sedaou gant e dour ur wech lakaet er varc'heg e varc'heg e bep pevar ha kement zo. Setu gwelloc'h debriñ gant aes Klerre, marc'heg e aes, hag aze an taol-kaer marc'heg dap F6. Setu, marteze e oa diaes da wel d'un a-raok, daoust hag-eñ bremañ pa 'z eo bet c'hoariet e c'hallit ehanañ ar video ha klask kompren perak en deus ar re wenn arberzhet ar pezh-mañ. Setu 'benn ar fin eo seurt diheñchadenn c'hall ket bout tapet a-hend-all e vo kollet ar pezh eo H6. War-lerc'h roet ap F6 e c'hallomp-ni c'hoari ronez dap H6 bec'h war ar roue. Ha aze eo achu forzh petra a rafe. Forzh penaos ne c'hall ket 'n em dennañ met perak? Lakaomp afe he efc'hwer, klaskit kavout penaos reiñ lamm en un taol. Marse am peus kavet eskob Gepemp, lamm d'ar roue, petramañ Gepemp aze a vije lamm ivez, ne c'halle ket mont neblec'h, ar garazenn-se o vezañ ma m'emañ ar garazenn-se kontrollet gant ma eskob. Lakaomp afe war gil E F-eizh petra a rafe c'hwi neuze ? Eskob H-c'hwec'h eo an taol gwellañ. Setu a rafe lamm pe dost war-lerc'h bezañ bet debret ar marc'heg-mose ranez G-eizh hag e vo lamm diouzhtu. Neuze abartien n'eus klasker c'hoari marc'heg e-seizh evit lakaat ur skoed evit lakaat ur stankell. met siwazh 'vo ket war. Daoust hag-eñ e c'halli klask penaos e petra zo bet kavet gant ar re wenn? Neuze ez eus bet c'hoariet eskob da g-c'hwec'h ha ne c'hall ket kennebeut a rezun em dennañvezh c'hoazh. Ma ziskennont e vo graet lamm d'ar roue e a cheizh. Ha ma krapont evel evel bremaik eskob G-Pemp. Ul lamm a zo moutik a-walc'h gav din gant an daou eskob met n'eus hini e c'hall bezañ c'hall bezañ tapet. Petramant ma faot deoc'h ma kav deoc'h e bravoc'h e c'hallit Bounta hag e bemp a reiñ lamm gant ur pezh gwerin. Setu penaos gounit buan neuze gant sistem Londrez amichañs e c'hallfer c'hoar- klask klask c'hoari sistem-se c'hwi hoc'h-unan aze bar internet. Neuze diskouez a ran o wech diwezhañ lakaat D-Pevar, Eskob F-Pevar, Etri, Setri, Antrec'horn ha lakaat Arc'hezek-Maez an eskoped Etri ha war-lerc'h mont da ebemp diouzhtu, kas ar rouanez davet tu ar roue ha klas reiñ lamm ha kas an dagadenn war-raok. Ma faot deoc'h pleustriñ, klaskit ober ur bern partiennoù gant ho mignoned pe war internet, petraman uh, klaskit adober hoc'h-unan an taolioù war an dablez daoust ma n'eo ket aes bep tro. Setu, ken ar c'hentañ tro, kenavo!